Tingochia erinyansi o amenye nyaisukuru, nkamwomera nomogaaka oria, baremete ime. Omoyo one ogakwa gwa gwa gwa gwa gwa. Yaani okomera omokaago na omosacha. Ee, Eh. araefura erefu. Or, Taini. babwataine bare mastare. Ta- ta- Tasitogeti nonya ekero andoche. Obwate ebirengo ebi biokomo bio. Ee, obororo mbwandiete aro. Eh. Moraria ati ngokong'ana obororo mbwandiete. Ee, nkaigwa na ebia bwang'esa. Etukia egatera naro, ngateba tintegeti magana amange, Nkokenya kwarenge abana. nkokenya naye ngocha gokenya narenge omonto na emasini, nchikonya kogampigwa ekesi. Nyiro kantebia tata toria endagera eyio, endagera eyio nebwate esida. Nkamotebia mwana naki gwatebia. Egaki nebwate esito, naende orende mama kere gese nare nabanto gete abange ensa. Kinkirete iga, omwana agang'ira esira naebokirie amache chi'ebabu bwe esibindi. Nkanyora abanto bakombwata abanto ikomi, bagonsiba chinkori rioka na kong'aka emete, nkaminyokigwa Manka Police. Abasibu mbabwate chibesa, chibesa okonyora omosibu ekero abwatirwe. Akorigia risaka rinaironi, osiba rinoti amanoti nya risiba risaka riri, oi orusie eanga enke, oyobeka korwa maega. Mwanche omorigereria Ogusi Voice naende nerituko rinde tokwomerana ase ogokoretera omogano. Obogima bwabanto mbabwate chiseries chiebinto ebinge babeire bagoetera ase amagima abo Ebiga maybe birasomie omonto egento ekemo gose bibere igoro yokomenya oko iga abanto bamenyete. Ogotaka gwasumbuire abanto abange sana to a point okonyora omonto agosibwa akobera nonye ne cell goika mpaka prison kwanyora ng'a magoso taiyo manene. Abanto bande ba give upire nonye ne enyomo, abanto bande ba give upire nonye ne obogima bwabo ense iga ase eng'encho ebinto gete bike bike biabete ase amagima abo. Today nonye chinsemo chia kijauri Ase engencho y'ogokora omogano nomongwana oyomo, bwete gakong'akera esimi agantebia ng'a Mark Knight na inche nimbwate omogano ntete gochea. Omogano one, enchera na inche nabeire ki ngosubuga. Gwaikera nkabwatwa nkaramenye prison emetinyi sita. Egekogera, omokungu nanyuomete, agaika akambekerera ng'a narepirie omwana oye. Na inche namoete omwana oyomo oyio achete akaoonia. That is the story. Ekero tonyora omongwana oyo iga totebi ng'aki akorokwa erio tokore omogano oye. Toraigwe nere eversion ya estory nere ria. Kwani ango mwaka. Yore. Mbuya mono mbuya mono. Egekondo. Daniel Kurendi naende egekondo erio erio erio egoriera obosabiki ase okorina emete igoro. Okay karibu sana ase omogano oito tobwate rituko ria rero ase omorigereria oito okorigererete na omotegereri eh, kwana na barabwo gocha ase screen ari bate ng'aki okorokwa eh, otwariganie ase aiga ng'aki akorokwa miaka ere nkobere gokomenya gwantebia Inche inche negekondo kuru gechauri Namenyire egechauri iga emiaka ang'e twenty, twenty one years. Namenyire maa, obogima bwang'ire buya naende, nonye nka timbwati abatagete okomenya nka. Ekondo nario erieta ria gose engaki okorokwa rieta ria boronge. Erieta ria Netanieli nkare. Danieli nkare. Nkare. Nka boronge ng'a iboiborwa. Nka ere bosa nse ebionsi. Gosansa ebiosi. Mm. Eye ng'e constituency ki? Eyio ere Bobasi. Basi nyacheki are. Nyacheki. Eh. Eh. Oh. Eh. Ng'aki bono- Gekomoni saburoka ese. Oh, ng'aki bono ore kijauri aa. Echauri iga iga ande ase okoirigeria Mm. ase eng'encho nkare ebisabu ebisabu mpire ebi inse. Kera intwe naba ebichana togokorera inse, abang'ina bakorera one fifty, abasacha twakorera 200. Gento ki eki bagokora bidii? Korema mogondo. Oh, eye nere emeremo yao. Eh, Okay. ekagera ngatiga amang'ana nka nkairana esikimo aa ngachaka amang'ana y'okorikwa nkarwa okorikwa ngachaka gochweria Ogochua, ngochua rinde chibao na koriina emete igoro. Ase okoriina omote igoro nario erieta riane rire gekondo. Oo. Mote toiyo oransinyanda onsi koriina. Igo ase oko- eh, process eye y'okoriina emete igoro nao abanto bakorokera egekondo. Ee, nao bandokera eke- egekondo. Ekwo agacharokire. Nkoriina ande emete mpaka Nairobi, nkoriina ande Ngong, nagenda bogo- Bokamba, Boikoyo, Mm. ngokora ande egasi ande onsi. Koriina emete nki ekogochia gwakora emete igoro? Nkoenda igoro nanywororia. Nimbwate chingori, nanyobeke engori, na onye nabwate emosii, nanyotere egetiari ase intete nyobeke inse bogu buya, egere chibundi chiaminto chichweri. Iga experience eke ekero nokebwate kweri kweri. Ege experience nkebwate Bono aye noyo okarenga ase ina rika ra- torairana ase ina ase ase eminto ekero toi ase abamura bare toiboire eminto Mm. mpaka omoiseke inde oyo ogatato. Eh, eminto tore abanto abamura abamura sita, omoiseke oyomo, omoiseke omonene ere ochete agasira, ekagera togatiga abamura basita, abamura basita babere bakure twatigira abamura bane. Gerania ng'a bono obogima bwa ase eye nong'aki bwarenge goikera ogateba ng'a bono tintagete komenya aka, tiga ng'ende Kijauri gochia kwerigeria. Inkari ng'irane ase omorari ase obweng'e, Inka ase teiyo ndagotebia obomanene mbwate ndabeke enyomba ase Anene nonye ndache kobeka efamiri, oborimo mbwate bore bore thirty by thirty. Mbegete enyomba oo lakini bono esori ya abaibori bane bachiete bakaenda Tanzania, bakamenya Tanzania ekero bairana engaki ya nineteen eighty nine. Ekiagera tokoirana esegi ya mansa eria arwanete mansa aye, na riria twachete konyora oboremo oboke, bamoete enusu eka, togaatana nabamura baminto rende bogatigara agwo goikera agwo. Tata agasokia otorecha aye, mama oende inche agwo, barwanerera batoretera omotorero mabo twaragera, ee. Baibori bao omoyo bare bono iga. Yaya, mama, tata narwarete oborwaire bw'estroke, nachete agatonyora twoo. 2:10 Na mama nere, mama nere obo nere orwarete amatuko amange, orwarete estroke ye side y'okorio, okobee, emiaka ikomi narara in- nabuta borere tokomosibia buna mwana, twabwata nyaroka bono omwana bwa omoiseke, nonye intwe ntobwati mwana orachi komokonya. Twakamosibia, twamochianga, twamosibia buna omwana ominto. Nabo twamorwaria, mpaka agaikera 2 2:14 Mweri oye agatimoka, bono igo ase obweng'e timbwati moibori. Ekero bateba ng'a mobwati mwana oranyare komo ore konyara komosibia, inki inki omineti? Bamura bamino mbabwati bana? Aye tobwati bana. Omura ominto omonene, mokungu abwate atamete akamotigera abana. Ekero amotigera abana. Abana abwo nao barenka, naende abamura boka. Bono baengeo endorooche bareta amache twamosiberia, na intwe twabogoria endoo, tware na inche buna nde esiki mwane aminyoka na esinge endi namoitera, namosibia, namoaka amaguta buya, namotiga iga agwo, naye makoirana gocha esikimo. Ontebia omwana one gokoirana esikimo, onkwanerie abache korwa. Nairana, naye ngoika igaa. naende namotebia naikire mama, ontebia timoka naende otoe engaki ende orache noone ninkoganyete, nagosabeire amache Nyasaye anye kogosesenia. Bache koraba iga koteba yokwana nabago, Ee, abana bao. ee, bono aba nabwate obe omokungu omotang'ani. Mbaro. Bono omokungu oo nachete akangosera, Oyo nkwanyomete mokungu omotang'ani, totebia ng'a omogani oyo ng'ai are. Omokungu oyo namonyomete agakora ningo korwa Linet Kulendi, sobo ya Ngeema ngachacha ense. Omweri oye nabo abwate abana babere, omomura ne nyaroka. Nabo nachete ekamomenta enyaroka, omweri oye two nine, ekero aika gati iga iga two two na two eight. Omotienyi oyo naende togachaka gosumbuana, ekero namonyorete no bare nomosacha omotang'ani, ekero twachia onye gosumbuana nkanyora ombwatire, nkacha kobwatwa December tarehe saa sini na moja nde nyomba ng'a onye nyiri nagorire eke egento nabeke nyomba, nari ngo- ngobwatwa iga nkabwatwa nkaenda Manga Police. Gati ga kera egento. Ndete oraire ng'ora. Igo nkwanywa omanyete omokungu omotang'ani ore nabana. Ee. Oyo mama omino are gogotebia ng'a gokoenda onkwaneria abache koba. Ee. Eh. Ee ogoku Lineti. Mokungu oyo iga Lineti. Ee. Eh, ogoteba ng'a okamonyora nomosacha oyo omobwate, inki omi- gati oelesa inki omogano oyo, ng'aki kwanywa omanyete Lineti ekero kwamome, amazingira ki aya mwomeranete? Etwomeranete kinde egesima. Kinde egesima ngokora ege ndikire omotienyi, omochimi, nere ngokora arenge egasi ya nyomba, omoyo ya isiko yarikire nyomba amo emadam, na inche ekagera rende nkamwanchera inche ki ndikire korwa aria, nkotuomerana morogo ekero nkorete echae tondwari. Nere okware korwa omoombu na nyire amokwani tokanywa amana iga tokairana chebirate, tokairwa chebirate tokaenda Nyansiongo. Nyansiongo aa noyo togosanerete. Yaani bono ekero ekero mwaigwana nakoeresa ng'a nimbwate abana babere nanyomire asegete aye oganchera na ng'a bono sawa tiga nkoirane abana abwo neba kwanyomire asegete mba nakoerese mbatiganete tantereti nanyomire abana barabwo nantereti nabwate babere oyomo omuro nere omonene Bwate emiaka tatini, na omoiseke abwate emiaka ikomi. Abang'ina ase toigo ng'a motebe inchera inche bono, ase ore ne inche ntabwati tinti nse isiko, tindasoka nimbwa nintagete nkonywa ime, naende obe omong'ina one, naende toire abana abanka, babe abane. Agancha. Bwate emiaka ikomi bori ng'ai mo- abanto bamoete mbarabwo, gose na omosacha oyomo gose mbabere. Antebetie neke ekero arenge esukuru. Agonya gokora nabamura bande egosori, nabo bamweete omwana. Oyokabere agacha akanyora nomwalimu omweete, Nkurumanganya bonga ense aria esayatire, inde bono nonye ninche nache konya kobwatia mang'ana ayio mono, nkateeba naki inche naba nantagete, naende kwangokire. Eeh. Aye okamonyuoma rioka. Nkamoreta rioka. Ehe. Nainche buna twacha twamenya, twakora emetienyi nane, nkanyora obere mosigo. Mwachi mwatiga egasi eria ase mware gokora? Ee, ntwatigete bono na nkairana chebirata egosomba amaache, Igo na okamong'a- enyanke. na okamong'anyia korwa aria naye ogatiga emeremo. Ngatiga emeremo tokaenda chebirata togachaka obogima. Mm. Ekero twasoa chebirate, ngosomba amaache narosia ebesa, nere nkoonia aye chinyanya, nkorosia are ebesa, Naende kwamoire kende. namoire kende, namoire omosigo bono. Omosigo oyo oisire kogonkia agacha nyansiongo akagonkeria ogantebia, nomosiko bono oye ekero agonkia, naki agocha gotebia omosiko ominto tantebetie. Omosiko ominto namenyete ki nini aa, tiga acha ang'utu andumie iga iga, torigia enyomba ang'e igaa tokanye korochia ebirote. Nkang'anya rende korochia ebirote, ngacha ang'e asare nyansiongo.

Aya twenka omwana anytime rioka riao ringa egonde gochia eria, nari nkabwate omorembe bw'ogotiga omwana inse. Eh, Naki kwamorogete namorogete Naomi Kurendi, Naomi Kurendi. mm, erinde kerobo Mm, eria eria moiseke ominto osirete. mm. Eh, eh. Abana baria bande babere nkwabachenchia amarieta? Bana baria nachete nkabachenchia amarieta, Mm. ekero nabachenchia amarieta Bono korwa ande amang'ana asoerete. Ng'aki kwabachencheti amariko? Ng'aki bare korokwoka abachenchi bachenchi? Oyomo aenge iguru Danieli, Danieli moe- mwebi. Nkamoirania, nkamoroka Danieli kurende. Bono eriane nkurende bono Danieli, nkatiga eriane bono nkarimoka kure Danieli, erieta riane rimo risire, erinde ribe eh, ri- riria moino mwebi. Irane gocha ase eriana, ee. Na oyonde? Na oyonde aenge korokwa Naomi, Kurendi. Nkarua ongamoroka Eleni, Kurendi. Okay. Ee. Bono yani in, for, in short bono kwa okaba adopt bakaba abao. Ee, bono bakaba abane. Plus bono kwa mentire oyo obo oyo kwagokera bono ase eng'encho noyo obo amanyinga Mhm. babere batato. Babere batato. Inki bono obogima bwachi bwabae nomwanchi obo bono? Bono bwa bwachi bwa menteni bokaba obuya pi. Emetienyi eta, emetienyi ene Ore obuya piaro, bono korwa agwo emetienyi ene ngachaaka konyora nkorwa omogondo, nanyora amang'ana, omwana oyo omonyene okontena, Mama, tata, mama tarenge buya iga nyomba, omonto naro orenge iga okorokwa iga na iga na iga. Ngochia koboria, nanyora nkoimokerigwa ribirire igoro. Ekagera nkarasuka ase nini, ngatiga konya koboria amang'ana aya amange na egento eke nabo kerandetere ase ase ege nyomba. Mm. Eh, Igo okorwa korwa emeremo yago ogocha Ndosete. obe omwana ogotebia mama narenge nanyarebe nyarebe iga okorokwo. ah, Bono ndorenge baria amang'ana amange, mote genda oikaranse. Ngogosa ororo amang'ana aya. Mwana oyo ogoripoti mwana ki? Enyaroka. Ee, ago gose oria bachete na ng'ina. Oyo bachete na ng'ina. Ee. Oyo bono agokoeresa bagotoka na ng'ina ning'o? Bono ekero nachete kobua tinachete konyora na omogaka oyo omoete abana. Ee. Oyo akambisire. Ee. Igo ngwachete konyora ng'a nabwate omogaka na narenge bwoye. Ee, nachete kobwatia omogano nkanyora mbwoye arenge. Ee, omogaka oye akabereka ebirigo, agatichire amagoro. Agatichire amagoro ya chigari ekero chiatigire ochi onyore echance ya okorosia korepair. Ee. Ekero kwamoboria nki a respond? Ankaaneti pi. Ankaaneti omo egento ekio okomboria. Gento ki nkianye konyarekana bogima bwane buna nde iga? Ekiagera nkamoteebia ng'a, Inche nimbwate obotuki bwane bw'ensibimbi, mpaka rituko gete kwarenge iga na iga na iga nkwakorete gento gete. Agankana, nkamoteebia, Aisuru, totiga ayio, lakini gochi bosio toirorere. Nkamwabera, nkaiterera. Amatuko atato akaera, tingochia erinyansi amenye ng'a isukuru, nkamwomera nomogaka oria baremete ime. Omoyo one ogakwa agwo agwo agwo agwo agwo agwo. Omoyo one ogakwera agwo agwo agwo agwo. Karatiga, okagenda Menyenye high school. Menyenye high school. Egasi yao ya kawaida. Eh, bono ngochia erinde. Ngochia eriori. Ki nakorire saa kumi na moja, nkabomera, eh, singochia eri, nakorire. Kingoeta nkabomera nomogaaka oyo babwataine, moyo one okaerera agwo oyo. Yaani okomera omokaago na omosacha? Ee, Eh. alive, live, live. Or- Taini. babwataine bare masitare, Ta- ta- tasitogeti nonya ekero andoche. Ala. Nki gwakora bono ekero kwabomera live? Bono oyio twarenge nere oyio nere ngokora egasi, inche bira tamenyete, oyio otwete egasi. Nario anteeti gaki tokora kende gionsi togokia emasini oite omonto. Nkarimia emasini nkamotebia tiri goita omonto ase erieta ria Yeso gwankaniri na inche naigwereire. Nario ndwete ongake esimi gochika. Kwabwate ebirengererio biokomogokia Ee oboroo mbwandiete aro. Eh. Moraria ati ngokong'ana oboroo mbwandiete. Ee nkaigwa na ebiabwo ang'esa.

Morisio agantera esisi tosiekere egasi iga, abwo twarenge nabarabwo bagankania tokora kende gionsi. Nkarimia esimi, nka nonye esimi nabwate nkarimia, nkaenda nyomba nkabatigera agwo totang'akaneti besa mobatebi ogoto mambi togambe. Nkai nkariina epigipigi korwa aba Kanyansiongo ngaika nyomba, nkaesibia, nkanyora abana nao bare ng'a ng'ina taracha, nkaroa nka na enyama nagorete korwa Gechogoria, nkabarosia kera egento tokaragera, Inche ngasoa nkarara. Paata ya saa ine naria agosioka ngochia komoboria, takire tang'iranetie kende gionsi. Eyio ere tarehe sarasini. Sarasini na mocha mara okoba, nari mbwatire nkaba ekume. Aratiga. Agacha chinsa inye chia botuko. Eh, Nyomba. nyomba. Kwarosire endagera abana barare. Bara- Narosie nyama twarage na abana toigotire. Mm. Eh, toraire Agotura, nere omosacha bono ogotura, eh, chingaka kare ngakora ki? Ngatebia abana abagaamborete, Tata, igoro rire omonto nare ogokong'onta ao ngaigora, nkanyora nere. Ki nasoa? Asoa nyomba, ngatiga agasoa inche tinchiri nyokora kende. Ntebi ekeene kore, ntebi ekeene. Ekeene kia Mokobua Yeso. kwaimire ase egete iga na omosacha ache aisaine at- ature igoro ase enyomba. Ee, nasoete nyomba aro. Yaani omosacha bori iga agasoa nyomba, kwamonyana Kwa ina nomosacha akire ase eminka, Eh. ee, abanto banka bagankani tokora eki, Mm. nonye konya tata tarakwa, konya tata onkanire tinkore egesi kende gionsi. Mm. Eh, nkarorana amang'ana ya abaibori, na intwe korwa nka roibori ororeri ntwanya goitera amanyinga inse, Mm. tindabasa goiteria omonto amanyinga gokoba aye omoku, nomokuungu. Ngakira, ngaiterera egento eki, ngasaba Nyasae, nga- ngateba, ngatiga Nya- ngatigera Nyasae naki, ng'iterere amanyinga ane gochia gokora ki? Goiteria omonto amanyinga. Ekaira ngasorobua amang'ana aya, ase abana nkaragera, tokaragera na abana bobe. Nomo- omo- gose konya mwaragire bono nkorara more. Eh, Okoboria twarara. inki mwakwana nere kaire na nkwatema komo- naye baka obwate obororo, nkwatema komoboria kende. Namoboretie ng'ai okore chinsa echi? Agantebia chinsa, eh, naenda, Mosubati ominto nkoro. Agantebia, Nigo mosubati omwabo akoruu kwende nyanya emanga. Nkamotebia, Sawa, tochieti gosoa polisi. Nasoete ekerogo igoro akarara. Mambia aye, nka inche ngasoka egasi yane ekagoitwa. Lakini rituko erio atete korara nainche, Koraborere ng'a mokane anto okorara. Korwa maega agokora ng'a konyora okonyora amanyinga. Igo konyora okore ebisika ebisanga binde. Ekero tarankorera. Bono eri nacha ko mambia nasoka nagenda, nkoirana morogoba. Buna naigete nyomba, abana baga omwana o nyaroke oye yaye, eye enene bono yane rende bono rende ki namonyombere omanyete abana abwo na abana. Nyaroke agantebia tata toria endagera eyio. Ngageri nebwate esita, nkamotebia, Mwana naki gwatebia? Ngageri nebwate esita, naende orende mama kere gese naro na abanto gete abange ense aa. Ki nkirete iga? Omwana agang'ira esita naibokirie amache ochia ebafu ngoisibinde. Nkanyora abanto bakombwata, abanto ikomi, bakonsiba chinkoro rioka na kong'aka emete.

Obwate abana babere airoke omwana? Ee. Naki akoiroka omwana? Bono eki nakio nachiete koti ngochia koboria. Church ekera Jumapili morogoro amboreti, akantebia nonya ege egekesi eki kiao omokungu oyo okore okonyure amanyinga. Bono omoerio ng'aki giachete kegatoka koba? Igo omoerio achete akaonchora ng'a nomwana oyo oye kware. Ee. Naki yaikire agwo? Yaikire agwo,

Mbanteemete gontacha aa. Omorweri nabo achete agateba, Nomwana oye gwataka korera. Ee. Oyo oye bono oyo ore oyogo. Ee. Oyo achete nere. Ee. Ee. Nkwapinga ng'a yaya tari etokoreti gento eke. Nakaanete, lakini bono tinakaana, nka- echiaye nka esaa tatu, nkairanigwa erumande na- eh, nkairanigwa gochia magega, nkae- cha chioria akaa. akabugia ekengere, agakomplaini. Agateba, Omonto oyio obongo bwaye mbore buya igo tiga ndakore ki? Araende aratimoke ase nini, manye koirana eria kabere, mwochi buna ntagete. Nario achete akantea ng'a egesi eki ago ayancherana. Naende nancheranete, ngasibwa emeeri enyisita. Bono ogancherana nkwara are nomwana oyio? Ee, nkararende bono esuri egento kiandareire,

naende teyoga, nkarenge timbwati besa echi tiga ngende echela mbe ero. Mm. Nkiera nkana obotaka bwoka boro, Mashahidi nachete koti aa. tacheti. Mm. Mm-mm. Onde teyosiogete nonya oyomo. Bono ki chaji arora ng'a tiga agosiba emeti ensito ase eng'encho onde tayogokora? Oo, onde okondwanerera taiyo. Mm. Eh. Noyogokogambi naro. Oyokongambia nonarera. Mokungu oyo ore gocha. Aa, omosacha oye. Omosacha oye oria kwabao. Eh, oria obae, oria omotang'ani. Mm. Eh. Akoeresa ng'a nkwarebe omwana oye. Mm. Ah. Ikaera nganchira na nche nkatu- nkaze- nkatiga amang'ana ayio nkaenda nkasibwa Kisii prison nkabera ewiki eyemo obongo bwane botarere nomo bore- borugete Nkabeera ewiki eyemo nkaa kwetransifa gochia Mapei Prison. Naki obogima bw'echela iga bwakoira? Obogima bw'echela mbwanteemete kong'ira buya ake. Bono irana riiko nkonyundera nkoria amo chie chintobe. Eeri maambi. Toeresanga bono echela iga ng'aki obogima bore. Ekero gwasoa echela ime aa, omaete ng'a ororo ase amagoso otakoreti, ng'aki kwanyora obogima bw'echela? Ng'aki omonto okwariganigwa echela aria? Ah echela ah ama rituko ritang'ani ribe pi, ribe pi, echela nisoete ororo ne rituko ritang'ani nsumbuire ki yere mobe eprison, nari mbore naki oyoyo naki okorokwa erieta riago nkabatebi, ngaeresa naitwe tani kuriendi ngare.

Na ekero nakoora bakamanya kontera naki Salamia gwa- gwasegwa nyomba. Bas- Riga namotera ogotera. Ee, ogotere esani y'ekegwe y'ege- ende yonsi omanyete kicha tebe egegusie Bore bigo ogoterire. abasiru baminto. Eh. Ng'a bono batenenete abari bono bare chiko bono baria ba- babwate ege- ekerogo igoro. Naye okobainta teiri. Ee, bono batagete konyora omonto one omuya okare. Obatera ogotera gw'Egekalenjini. Mm. Bore ki ogwaterete. Ngakora ogotera okwo. Ngaikwa aroseti egekareti. Ngotegerera ande chiruga chionsi inche buna nde komoraria. Riruga tiri ntari gotegerera. Kera mbwate chireti isato ngotegerera chiruga chionsi, ekegusii, na ekekarenjini, na ekegere. Bono ekero natera.

Twasi chibuni sita, yaani seven, na abasikari tokwana barabwo, twareta chibuni isano gose sita. Abasikari bakwonia, batogorera abatwanda inche, abanto aba tokorwa riko bata- ba- ba- ba- tokobwaterana bakoruga bakorosia ching'eni, twarenge abanto batato, batogorera kera omonto rigena rie- ria sukari nkoro, rigena eria ria sukari nkoro nario tokoria, twanya konyenyunta. tokonya gosiaria. Emeto ebi chigunia echi achio chiaria chiarosiwu chibesa, batotisa iga, arabu egunia eyemo ya 90 kilos, abakabekire obo- o- o- omochanga, chiki- emetoro etato, baburukania ime. Bono ki bogosiegwa, nario togochi koria obokima boria bobwate amagena, tori gota torikonyara gota korwa. Togochi gota korwa na koigwa amage- amaino ango goka are. Ekagera nkasomera obogima obwo korwa agwo, amache twakanyora are y'enyancha, are esosera abwate erangi ya green igoro rioka, tari koberigwa nabo tokonyigwa buna are iga, eh. Kore monkey onde tokorengereria omotwe oye. Bono omwana one nkoinyora, eh. Nyaroka eria yao bono. Enyaroka eria namwete, nere nkonya koinyora. Kinko- eh, nkonya koinyora. Na maiga abasibwa mbare obakong'a ebesa ya riiko. Gantee gaki naye okore riiko aria noyominto, kwarora eng'encho okori- oko- kwatorutire ase egeama, agakima akari nagake mono. Na inche natebia omosikari oria okobera aria ase ekeranyo, omo- ororo oria omotebe suka chimaega, ekero airana amaega, twachaka komobekera ase aye, abwo naruete ombwate chirubu isato, ntabwate besa. Chibesa nchire o? Abasibwa mbabwate chibesa, chibesa okonyora omosibwa ekero abwatirwe akorigia risaka ria enaironi osiba rinoti amanoti onyara risiba risaka rairia oyi orusie eanga enke obeka korwa maega. Bono omocheki nigwe okoyonsi ebichanga chiaito gotiga aria ekero twasomeirwe echigotigara aria. Ekoti. Intwe togocha gosoka korwa ime aria, nario ogochiegwa. Ng'aki abanto bamenyete prison iga aria abasibwa ng'aki abanyene bamenyete? Nkoigwa abamura amo abanto bagotwarana. Ah, embiro, embiro, embiro lakini abake, abake. Mbosongo kiambete gonkorekanera. Ndiri kiarenge. Bosongo nagembetwe. Nkaigwa omo, oyio orenge omotureti, oyio ore ense ero eroom namenyete number six. Nere orenge omonene oito rende ototenenete ase ewot eye number six. Atege akang'eira ekerogo eke egeta ebrangeti na omaturess narare ase are. Atete gonkora egento eki lakini nkakora ngaki? Ngakana. Aye ngontete torare nere. tobe tobe abanchani, nkamokana. Ekero namokani, ngachaka korara gochia ase bakang'irani gochia ang'e na esecho isiko, ase togoisiberia. Amache naro twagaisibirie abanto babere baisibie amache amarabu, korwa oo bono amache aria aitegete inse, aye naro togoisibia na ekenyori na intwe tikoriria aba. Ekeero obogima bw'amache bore obokong'u eprison.

Na riroche kobua tata abwo ore naki aase inde nakong'u, ning'irane gochiga aria. Nari omogaka oyomo antebete ng'a, tokora egento ekio omwana oyo, eki nekebe. Aba tari wanke na ore are ase ase akentu, lakini omenyete obogima obuya. Bono ase nachia gokora obogima obo bw'emetienyi esita omapei, ngosoka gochia aria, abasibwa mbarabwo bantebete ng'a, naende gogotaka nabo okoirana, ogoika aria oake omosike are geita are naende okore ki? Oirane gocha mambia. Ngaika geita aria ngaigwa ake Esau, naende ng'ina negochia imari ase narure ase akang'u, narorire omogaso ase ntarenge gokorora, ngasoka, ngariina egari nabo naigete bosongo, korwa bosongo naitete okogoro ase ebesa eria bang'ete mbosongo aria ase naruerete prison, mbaetaneti gocha gocha keroko, ngachaka korwa aria ngaika oo saa sita, ngachakana okogoro, ngaika nkaa nyacheki. Chiire esaa kumi na nusu, nkateebia tata na mama ng'a ase nkorwa na ase abe, bakarang'a eronkori barosetie ebituma etari sukari, nabo nanywete nkabaeresa omogano gocha gocha, bakantebia omwana one konya nechera ore naki otanye gochera iga, nkabatebia ee. Ekiagera bandigereria bagachia konyenya enkoko nkabakania, amariga agoiteka nkabatebia mama monya goicha ando, Nyasae narore inche kinkore ki? Tinkweti. Kinde moyo, manya na naye mo- nainwe moyo more. Ase narure noe akong'u goetania ase konya mo- eh, ase morengerereti. Nabo naruete naende enga tindare tinkaro. Aha. Nabo nairanete naende ase kimoga, nkaenda nkarikwa naende omochie omo- eh, egesima. buna akorete meeting sita. Bono omokungu oyo ngwachi korengereria omwana oria obo, bono riria ase eng'encho baria bande bono tokonyara, omogaka oria oyo omoke- ngwachi korengereria omwana oyo obo bono kwabwate nere. Bono ekero nere nesike mwaa, ning'echete nganya gokora ekebarwa, ninya gokora, ngacha ngate eh, ngacha kenya kobora boria, momura nare omayete ase oboka aendie epikipiki echa oria, akang'a akanteebia omwana ogo, omwana ogo naoniri. Esau oria abwate esida nomokungu nomogaka oria oye, nkamotebia, Bono gaki naki bakoonie omwana one. Agantera, Yaya, ngocha gokoira, oini kwaye abieka. Nabo abanto inse korwa tokagenda tokaini kwaye mambia epikipiki nkabeka amaguta eribu, tokagenda. Mwe amaene naro omorero nabo toigete ororo, nabo nanyorete omwana taiyo, abande nanyorete nabaria arenge nabarabwo. Erio amenyete ikonge. Bono igo ekero bairana nomosacha oria ogo, omwana oria ogo bachete bakamoona. Abaoneti bateba, Ekinde chia ebirate yarenge echuma nkonya gokora eke, nkoenda nachiete gokora shopping, ase naki ngochia oria nakorire shopping ng'irane nere gocha iga aiga, nabegete omotengo aria, nkoirana ande inche gokora ekebarua ase narenge. Na riria mwaumete ogontena. Tonya goicha ande omwana naoneti, mwomerete echiiro ase aa kogora chianga. Nyuma oria okwane omwana one iga omineti, aye kende ekiya orakore. Na ring'angete ngesimi ochika, tata agankani tokora kende gionsi omwana one. Nkatiga igo, ngakwa omoyo igo mpaka bono igo morari. Ntobwati besa aa nyomba ndakong'aina omorari na. Ndanye goichana nimbwate estory na egere nimbwate ebinto gochia ime mono, ekagera ngatigera ang'e mapema. Bono ngwachete okonyegoma bono naende. Bono two bono eki ndwete echela aria, ning'echete ang'e onya gokora ekebarua, ninyomete omoso two nine, omotienyi ikomi na rimo, oyo ikomi na kabere, ninyomete omokungu. tochagete komanyana nere, mwaumerete nyansi y'ogoka iga, ori ore ase mosubati mwabo nkoimora amabere asindikire, nacha naimora amabere maroba nairana. Agachaka nya- konya ko- kobwata omogana one, agachaka ang'ancha, na inche nkamwancha. Eyio ere tarehe moja January. Ekero acha nyomba aganteba bono. Ase taiyo ngosoka gochia in- mpaka onywe ome. Na inche nkamotebia, Nanchire rende bono tiga nkonywe ome. Na inche nabwate omokungu lakini nankoserete iga na iga na iga. Nere agantebia, Na inche nabwate omosacha nankoserete iga na iga na iga, tiga tonywe omone. Onye kogwancha torendane. Nere nabwate abana. Nabwate abana babere naende. Nere nabo twamenyete nere buya Aya korwa murabwo kabisa mo- mo- enyaroka na omura. mochando oria okoumerete tocheti gotwara ng'a naende nabo oranyarekane koirorera Tincheti koboa. Natigete Yesu na atiga nkonye. Naro togachaka nere gocha totebia nitonywomanete. Toirebeni akanyorire omwana enyaroka, ng'ina ere ntoke tomosubati ominto naane. Naende bono okaroka rieta riria riria kwarogete oria, Ehe. naki naende nere kwamorogete. Naomi korende. Aha. Nere tata nachete tata naruete nka agacha akamorora, ekero amorora agaturumboka, nere achete ag- ag- ekero a- aroche omwana otokire. Ekiagera mama tanyari konyara gotara, ekiagera mama narwarete estroki, tari konyara koimoka, agacha kwania papa ya mama. Ekero acha akarora omwana akairana, ngakora chinguru ibere nkaira omwana akaira mama akamoyengera, nkairana nere igaa bono. Nigo Twasu- ere kware koroka aba- abana ba rieta ria mosubati omino okorora ng'a kwamwanchete mono. Mosubati ominto natwanchete. Mm. Eh. Takamachire gocha kera ewiki nka, ngocha arenge oche gotorora, otokwane. Mm. Nasogete emanga emaa egwende ogemba maate bogirango maate. Akarura ocha gocha, oto- obo- kere emesina asemegete otosie otosi kere egento. Kiya bono ne- nabwate ebesa, oche otokonye, otorore, naende nagachire oo nonye inche ondagerie buya, naende na bono naintwe twakamoasiokereire. Ee, bono abana baye nabo to- batwanchete naintwe bono twamwanchete. Nero orenge buna nere orenge Eriiso. eriiso ri'efamiri eye. Ee. Mpaka riria more inse nonya osogete nkonye orarenge sogo. Ee, ere ngocha arenge nka. Bono na narogete omwana oyio bono erieta erio nkacha gacha nganya nka tokanya gokora egasi ya ekechauri aa twamenyire nere. Bono nere yacha goika two two two two twenty nere nere nari anchakerete amang'ana bono. Nere naende. Nere bono nari bono nache korora ege ekesi egekong'u. Inki? Cousin yane ninche nkomworokia bono cousin yane. Nere achete gocha ngocha are abwo nigo omororo aye, oyocha aye kwansa ritang'ani. Nere obwomerete, bwokenye amaate aye roche aye emete ime, bono baikaransete bakonya kobagana ebinto, ekero oakarusia endagera oira nyomba, bono nabwate etuka. Bono kumbe gakanya korusia ebinto igaa, bono baumeire roche ase bakare gokora ebinto biabo. bento nkiebi. Bare obwanchani omogaka nare omorisia o igoma estie. Roche. Ee. Bono ekero bachi- Bareire nere. bare nere kabisa Eh. bono ekero ngochi koboria nkaboria rituko ritang'ani agankania egento ekio okote- gwatebigwa nekio ogokora eria kabere nkacha nkatiga eria kabere nkamwomera. Nyomba omogaka oye chimamosi saa ikomi, bare nyomba buna nabana banye gotiera barabwo, na ng'ina noare. Inche ngatara tintagete magana amange, ebinto mbire ndanya kobwatia biranya kong'a chiarisa. Ngasoka ngacha korora omopira o Chelsea, nkairana amarogoro. Omwana agantebia ng'a tata egento eke nkeri kari buya mono. Erinde tobwate omwana one nyeroka rende bono okong'a kang'ainire, gakore emiaka etano. Omwana ong'ainire. Omwana okong'eresa tata, Ah! Omonto nare ore nkemama agesubisetie ebasi nyomba, ngochia gotoborera nkanyora omogaka oyo, omorisia. Kai, okamongera nyomba mwao. Eh, Morisia. eh, omorisia. Ala, Bono nimbwate amamura amachuma aminto aya ase chinyancho- nyandocho ibere. mokamorosia. Aya, ntomwageti. Mm. Nkabagera esemi nkabatebia naye abeire iga na iga na iga na iga. Naki togokora? Bagantebia, Tomwaka inyikora ki? Reka echabi toche gocha. Ekero nakora igo, ngaakera na nka esimi abairi. Bagankania, Tokora mwana eki ekio. Onye omogambi agankania, nere ntang'anete goakera, agantebia, Tokora egento ekio, aye nomwana one. toitire amaanyi nk'egesiomba. Egento eki getige gamba nabanto bare ang'e agwo, mokore ki? Mosore obwo amang'ana ayio. Omokungu bw'omogaka oyo agacha na nenyeroka yaye enke. Omokungu omorisio. Ee, togakwana egento eki n'abanyomba ikomi, ngara ngoiterera bare. Abamura ab'ebibe bantebete batete komoita. Nkabakania, Mokora ki? Momoita nyomba ntagoikia omorari nyomba bono emesumari narusetie onye nabwate emesumari kiro amisini narusetie naende tochia koagacha nyomba eye nabaibori bakorende batara ma tata gakure kanche koagachera eyane. Nkanyora na amabati nabwate na oboremo mbore nagorete mooro. Bono ere twaetana kumbe ochire orusie ekebanda kiane mapema ochire orosirie enusu ekebanda. Chibaa chi'ebao ni'oborimo bwane, kera erieta riaye ndiarengeo neriane ndire oo. Kabwate ekebande original, na ekiane bono ngochia gotaboboka amang'ana ase Alex. Nabwanete oborimo obwo. Omorisia oyo. Mm. Omorisia oyio noare mpaka bono iga igoma. Agotara nomoro ekero aning'umeire, tari gotaka andore ago- agotama ogotama ogete okobe. Mokungu oyo nabo twakoranete, nabo nachete nkamotebia inche baba tintaeti magana ama- amaange. Ayio nakorora naro iga, nagotigire iga. Abwo namotigete erutu namenyete nyansi ongo amenye moino aria esukuru. Nkairana bono iga, monkwana are okwo Peter Daniel. Nere ong'ete nyomba gasaiga iga, ka- ka- ka- karenge karenge foot ikomi by foot ikomi esquare. Nkamenya ororo emiaka ebere, ngacha konyorire nyomba ase emenyete bono iga, obogima bwane bochenchereti. Ebinto ebi ekero bigokorekana na nabakungu aba kwanyomire babere for emiaka eye iga iga, ekasoro naye kwanya ko gotema korengereria nki gekogera ebinto bikoba similar bikobwekana bikombera. Ege ekero nkoirengereria, enkoinyo ah enkonyo nkorora na nababwate emechando, nigo ekero nabwati gochia ime. Ase intwe gose ti emechie eye y'abakungu aba ensi, Ng'i- ng'ina omokungu omotang'ani ko- asogete eria kabere, na oyo onyuomete oyo o kabere, na ng'ina asogete eria gatato omochie oyio. Eh, Miaka ere ngobwate? bono iga mbwate emiaka 49, 49. 49 Bono nobwate years. omokungu? Aya, eh, eh, tindarengereria. Yeso oyo okabire mwatiganete naye emiaka ere ngayari? Emiaka ene egochia koera. Omwana kwamotigerete orenge emiaka etano igo bono emiaka kianda akabwate? Emiaka, bono iga noyo kianda oyo ikomi abwate. Oyo ikomi. Manya komwomera? Omwana nkomwomera ande masimba, ase omosobo atebia masimba ere. Omwana etaoni igoro igoro omwana aye nkomwomera ande, nabo nkomogorera egento, nkogenda inde epikipiki aro. Nonya tari aye buna otasioka iga.

Oyo obwate abana bono onde ocha kobua bwango ng'ai? Ee. Inyore oyo tabwati omwana omuya, nabo ngomoira nkare are kerio onye ka- tinteti tobe nere, nteti araika risabu iga, yaani kwaye, aborie omogano, airane. Agoikaransa, nimbwate eroom ya moja nabo ngomobekera ebiasara agenderere gokora egasi. Ee tiri ebesa ero tiri korinka ore, aa nimbegete ero ebesa yane ase chire, nabo ngomogo promote. mogorere onye ekerogoto gie chianga onye kagotaka, karatebe naye gento gete nabo ngomokorera. Bono osebeti. Ee nisebeti ebesa yane. Mm. Ee. Okay, bono iga ngasikia okorema. Inche nebundi, inche ngochua erinde. Mm. Egasi teri ntari gokora, ngochua erinde, nkorema ande chichoo, nkorema ande ebisima, Mm. nkorubora ande chichoo chiaichoire, nonye egasi ende yonsi ya mochengo nkorenda ande inche timbwati egasi nkonyinyia.

Ching'iti chi'orosana togacha goeta mpaka twamenyete bono iga twabeire abanto, egento eke nainche gekong'a- gekong'ana nainche tindora omwana omo- bw'omonto ogochandeka eng'encho buna inche nachandegete. Obotaka nki borakorere omonto gwasomire elesson goetera obotaka, eyio ogoteba ng'a goika okore emeremo zaidi orue ase esituesheni y'obotaka? Bono inche ge- o- ase obotaka bwansumbuire, bo- bo- ase mpaka bono naikeire iga, obotaka timbotageti. Tintageti monto koiroka nomotaka, omotaka bono iga ndegochie noyoraire egesero igoro. Lakini omonto obwate ri- amaiso abere, na amagoko are buya, na amagoro buya make noisi, tiga tosoe mogondo toreme, okonyora esishingi mia mbiri ya hamisini, karia emi na hamisini, echinde ruta akagancha kago. Mambia ende omwana karakobwate gose koranyore akaremo, nabo okogora. Ki oratebie abanto bagotegererete bono iga koringana buna twakorire omogano ogocha-gocha? Nki oraere ase omonto okorigereretie, gose ogotegererete togochia gokora korwa aye? Inche omotegereri ominto oyo ndaere ase egurubu egento buna ebi twarorire biakorekanire, tobirorera torora oyomino ogo orenge ime omosekerere. Mo- Moteme mogororere ase nini? Eh, buna bono inche nimete ase etown eye, etown eye nempero. Eh, kagua inche noeichire, omorari omochoni oete ase gete are magega ororo abanto buna baraire korwa maambia, abakungu, abasacha, tingwancha. Naki ngoteba naki nanyore ebesa ensi nini, tiga ngende ndare, nduge obokima ndagere, titore, nsoe nyomba ndare moe nkire igo ndare. Ekechauri eye nenkong'u. Ekechauri nenkong'u, ekechauri nenkong'u, abakungu abange bakoyoonia. nabasacha abakweyona. Okonyora omosacha orure erumu ngotarima igo origereria chinyongo chirumu orarore amang'ana amakongo. Omosubati akorua naende omosacha onde omwabogani beke kegima agwo agwo agwo agwo. Marwaro nkonyore. Natigete, natigete, natigete, esau naroche na nkonywa narenge. Naintwe abaibori bane ngoiyeka barenge na korosia ebuso, lakini natigete. Tima tata atoregete nainche natoregete ngatigania amaroro. Eh. Esigara rende. Mm. Inche tiri konywa. Obogima bwane inche ebinto ebi tiri konywa. Opire okokorora nerishabu kiria Chelsea. Ewa, inche omo- omo Chelsea omokong'u. Eh, eh, rituko yane etimu yane egwaka rioka. Buna bono twaba namba ikomi, nabo ntigete namba ikomi yaito na eyaito, tokire igo. Arsenal, nere yaira egekombe, lakini Champions League twarenge against City, PSG yaito ekaira egekombe, kwani apa rende ntorore obosooku, omanyete timu eyemo, eye Man U, eye Man City na Chelsea.

Ee, toba to- to- to- to- toragwe egasi ende yonsi, tema goitoma na ekenyoro, tema goika ang'ee ekero amatanga atokeire, ika abanto ekenyoro ang'ee mambia ende naye gokonyoree esida, nabo bagokonyoree bagogokonya ee. Eh, bono iga ore 49, 50 ogochia gosoa, Eh. notagete konyora omwana? Nanyora omokungu omuya nabo nkonyora omwana oyomo, nti- nte- onye kabwa aise gotwara omwana atware oyomo. Naende nainche momento aye. Tibwatana ase obotugi bw'abanto bane. Eh, amochani, Mm. ee, naende titari mogusi onye aye ngotoka omogere, Mm. gose omosigisi omoika oyo nini, Mm. mogusi bambeire ere kabira embe pi. Eh, Ah, mbuya mono mwanchi omorigereria Gusii Voice, thank you so much ase aya kwabwatire. Emegano bono mbaye nabere iga, ntete abanto morore esociety abanto bamenyete buna ere. This is the kind of the society abantu bamenyete nabo okonyora abanto ah, ebinto buna ebiga nkobera bire abanto abange to a point kero omonto gwete ere frustrations chinyinge ase obogima bwabo okonyora ebinto mbire o- o- bi- bigwapen gocha ase ore mpaka kwasinye ku understand the story ya omongwana oyo buna yabeire that is the story y'abanto bamenyete na barabwo iga iga aye ore isiko iga aria ekero ogotema korigereria ebinto ebiya ekero bikoba ase community learn one or two Nario toranyare gocha enchie egesaku ase enchera eyemo gose eyende. I will be bringing you this kind of stories kera engaki korigereria enchera abanto baito bamenyete na obogima abanto bagaito bagendete konyegoetera. Korwa chinsemo chia Kijauri twaumerane ase omogano ogocha.